Taqgħod tqis cocktail minn fejn tfaċċi, mhu? Fl-1806, jafta, the Colombian and Balance Deposit xi ħaġa. Eh, Balance eh. and Colombian Depository. Tajjeb, xi dilaqda, dilaqda ma nafx x'inhi. Eh. Ħaġu b'xi ħaġa li kienet alkohol, b'mor, u anke ftit ħlewwa, u kienet il-cocktail. Sewa. Qed tifhem? Eh, mbagħad kompli tieħu l-ħajja nimmaġina f'żmien prohibizzjoni. Għaliex? Għaliex? Għaliex inti l-alkohol taħbih bit-tomiet tal-frott u affarijiet oħra, tifhem? Sewa. Issa mbagħad hemm eh, ċertu cocktails iżaru famużi ehm, f'postijiet partikolari. Eżempju, il-Pina Colada, Puerto Rico. Tajjeb, San Francisco, hemmhekk twieled il-Cosmopolitan. Imma mbagħad il-pirati nistgħu nirringrazzjahom għax huma kien jħobbu r-ram, imorru f'postijiet differenti, jsibu l-frott u jħalltu. U maż-żmien tgħallmu x'imur ma' xiex. Jew qed tara kif taħdem il-biċċa. U l-Ġappuniżi, Ġappuniżi mbagħad irfinaw. Dawk huma n-nies inti jekk trid xi ħaġa sura l-Ġapan trid tmur tajjeb. Dawn żviluppaw ix-shaker, insomma daħħlu ħafna xjenza fejn jidħlu l-cocktails għax illum hija arti u forma ta' xjenza kbira. Imma, x'nagħmlu? X'nagħmlu, nibdew? Eh, rridu naraw daqsxejn x'inhu jagħmel Trump din il-ġimgħa. Oh, mhux is-soltu, araw Let's make America great again. Thank you. Thank you for the first 100 days of presidency. Thank you. Proset, eh, proset, well done, eh, għax għadu kif għala, mit ġurnata bħala president, u xek, 100 days. I did in 100 days no president ever been. U zgull, hemm da sek veru fit-tajjeb u fil-ħazin. In bissa miltu. Isma, Mr. President, if you had to put a grade imma on your 100 days, what would it be, eh? Grade is an A, B, C, D? Eħe, like that, eżatt, proset. I would grade it between F and U. F you. Nispera ma nstemax bli pjaw ilu. All right, em, naħseb temna, veru, eh? Did Għax- beautiful things, beautiful. Eh, beautiful, tipo what? Changing the name of the gu- Gulf, gu- disgusting sounding Gulf of Mexico to the Gulf of America. Eh, mhux hekk. eh. I changed also, I have a plan,

without those disgusting papers. Ara, ħalliha, ħalliha. And you also put the tariffs u. Yes, it's beautiful. Beautiful concept. Do you have tariffs in Malta? Le, le, terri għanna. Terri? Terri, does terri create problem? Bħalissa, u ħalli għal intention għala, ma insomma. Eh, Ħalluk, all right, good luck, Mr. President. Let's make Malta great again. Change it to dash, not Għawdex, dash. Għad tara biex ħareġ biex il-bidlu semaw, diġa mux diħazina. Nisma. Morru fuq diskussjoniet iktar bis-sens. Erġajt għamilt eh, ftit sessjoniet ma' tfal, nitkelmu fuq affarijiet vera serji wara biex ħareġ. Inti la tikber. X'se tagħmel? Ma nmux il-kola. La tikber mhux se tmur skola. Tiddejjaq l-iskola? Iva. X'ijdejjqek l-iskola? Biex nagħmel il-homework u ndejjaq ħafna. Eh, imma mhux ma tagħmlux allura? Penthouse, nixtieq noqgħod il-Mellieħa jew. Imma eżempju bħala xogħol, x'tixtieq tagħmel? Beautician u part-time job hekk trid. Ġa taf ukoll. Tajjeb, hemm xi ħaġa li ma tafx? Ma naħsibx. Pulizija. Ħa tkun pulizija. Bħal papà. Il-papa tiegħek pulizija? Naqbdu l-prisoners. Taqbdu l-prisoners. Ok, taqbad il xaħat li għamil ħazin għax il-prisoners ġaqdim bil-prison, sawa, ġa ma stax taqbadhom. U dak kien shooter għallum, sinjuri. Sa shooter jena lija jġiqsu cocktail zaħir, la? Zaħt, eżempju, gin and tonic, kien il-gin u minn tittu. Ah, ġdeja flimkien, gin tonic. Ija, imma il-gin tista tħaltu ma mixer zuħra, il-tonic ne. waħdu. Mela ġindej, il-tonik jispiċċa dejjem waħdu.